Chibadura aane makore akafa 1999. Verengai kuti makore aya kusvika nhasi chaita kuti azorangarirwa azonzi anga ari muimba nemukurumbira. Tichiri kukomborerwa nhasi nemashoko akaimbwa naJohn Chibadura. Ah, dzimba zhinji dzavakwa kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura. Vanhu vakurudzirwa kushanda Kuburikidza nemusic yaJohn Chibadura, vanhu vakurudzirwa kudanana, rudo runokosha nemusic iyoyi. Paukama hwedu panyangwe pachibadura handiti kanto pakanga pati patsime redu tese kuzivana kwese kwatakaita ndiwe sakaziva kuti ndiri kwanyamukokoko vese aiuya pamba pachibadura zvoti paimba ye pazengeza apa katairira takaita bhemba so veukama neri achibika bhodho resadza rekuti ipa pakati vana vaviri knowledge nasimba vachingori vaviri poto yaibika ibika size 6 chirungu ngachisatikanganise iye ndiri mupundisi wechirungu ndatenderera nyika dzakawanda ndoparidza nechirungu ndakaona varungu vachiita chirungu asi chivanhu chapera chaakushayikwa nanhasi tikatarisa makuva evanhu vanoenda kuchechi umu haana kana kuvakwa iyemi vechechi ndima ndiri kutaura nemi ndiri mupundisi wenyu unotora chirungu mochiti ndo chikristu zvakatosiyana makristu ndikazotenderera ndikaona guva rababa vako risina kuvakwa kana kuiswa dombo nokuvhara mbama kuchechi kwangu usauye kundikwirewo ndege kundikwirewo ship feri iya yeah, yeah, ndikaenda kunorthern island namdara chochi badura vakatondikwidzawo ndikaenda kumozambique kakawanda mangwana apa mangwana apa uri munhu wemagitare unopedzisira usina chimiro nekuti hauna pako pava kunyatsozikanwa kunzi munhu ari papi mangwana waenda apa unoramba uri munyowani

makadii henyu mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa susan mafofu Ndakamirira Clermont Funeral Services neEvents Organizers inotungamirirwa naDesire Muloyiwa. Isu tinokwanisa kukubatsirai right. Tinokwanisa kukubatsirai kuviga hama dzenyu kunyange dziri kure kunze kwenyika kumhiri kwemakungwa tinokwanisa kukubatsirai kuti hama dzenyu idzodzo dziuye nemutengo wakaderera dzigovigwa zvine chiremerera kazhinji kana tichinge tatorawo hama dzenyu kubva nadzo kure ndo zvimwe zvezvatinoita izvi tichivigawo hama dzenyu then tinokwanisa zvekare kukubatsirai kune avo vanenge vachida kuita ribheri hama dzavo dzichivabvisa kwavakavigwa tichienda navo kunovaviga patsva zvese izvo zvokuclermont tinozviita Hey, eh, makadii mhuri yezimbabwe ini zita rangu ndinonzi knowledge nyamukokoko ndini dangwe ra mr john nyamukokoko chibadura ndini vejsk chibadura hey, eh, kuno kwatiri kumakuva kuchitungwiza baba vangu john chibadura ndopatikavariadzika Mr Chitunguza munhu aizikanwa muno munyika nenhau dzekuimba apa ndipo patakavaratsika apa nhasi tauya kuti tiratidze zimbabwe yese ruzhinji rwezimbabwe tauya kuti tikuratidzei kuvakira kwatakaita musha wa mr chitunguza mhururu kumatenga mhururu

Vauyawo vakati kuta pakati pedu panogona kunge pane vandisina kutsanangura e, nekutaura varipo vakuru vanoremekedzwa e, pamusoroi zvakare e, nzvimbo e, ino yaseke mutema yatiri pamusoroi zvakare makanselas edu nyange vasipo nemamps edu tinoda kungova remekedza zvakare e, pamusoroi vakuru venyika vakuru vedu vakaita kuti chiitiko ichi chiitike pamusoroi evengoda granites pamusoroi veclermont invest, invent organizers pamusoroi e, E, vanoimba vanobata nevana vekwachibadura pamusoroi vese vemamusic organizations e, vaimbi e, kubvira kune bato ridiki kusvika kune vakuru ndisingakwanise kukudombai e, kutenda kwangu Eh, handizive kuti ndotenda sei asi chiitiko ichi hachisi chiitiko chinochemedza chiitiko chakanaka chakaonekwawo zvichiburikidza nemwoyo yevanhu nevakabatana vose vakaisa maoko vakaisa pfungwa vakaisa mari dzavo vese ndinoda kungokutendai mwari ngaawedzere musangoitira mhuri yekwachibadura chete asi muitire nevamwe vose variko ndinoziva kune vakawanda vakaitirwa kune vamwe vakawanda vaitotaurwa kunzi vada kuitirwa handingavadome nemazita avo asi chiitiko chanhasi ichi ndinonzwa kufara mukati mandiri nekuti hazvaigona kuitika dai pasina utungamiri dai pasina mwari dai pasina uchenjeri hwevakaita basa irori zvinoburikidza mukuti vana vevamwe vanhu vakakwanisa kuti vaite basa iri ndinokumbirisisa ndakamira semubereki ndakamirira maichibadura mubereki akazvara ndinomirira zvakare vabereki vamwe vose ndinongoda kutenda kuti izokomborerwai mwari ngaawedzere pamakatapudza handinyore tsoka dzamakatsika mm. hadzaikwanisa kutsikika kunyange nyangwe deni andirini nekuti pamakabvisa nepamakatapudza pakuru asi kuburikidza nemwoyo nenyasha nerudo izorangarirwai pose pamuri mwari ngaazokublessai abundantly mwari ngaazotutsira kunyangwe nematura enyu mwari ngaawedzere kunyangwe nerudo mumafamili zenyu kunyangwe nevavengi venyu ndinotaura kuti mwari ngaaramba achingovapa rudo nekuti pamunotsondorwa ndopanobva simba renyu imi mizvozvi kune mumwe akati a ah, hama dzake kune vasingatambure here asi ayewa kutumwa kwawakaita kwanga kune chinangwa kuti enda kunobatsirawo mhuri yekwanyamukokoko zvichida mukubatsira mhuri yekwanyamukokoko ndokuchaita kuti uzowanda zvekuti mm. usumukire mberi unobatsira mhuri yekwako bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuti mwari anoda pane zvakazvidzika pamatangira muna umbotarisa kuti aiwa rega titangire kuti tiende kumusoro aiwa mm. Mm. makatarisa makaona kune vakataura kune vakasoropodza kune vakaita sei asi makangotaura kuti regai ndiite saamai mm. sehuku inofamba youmbiridza mazai ayo kusvika izvare nevana vayo chibadura aane makore akafa 1999 verengai kuti makore aya kusvika nhasi chaita kuti azorangarirwa azonzi anga ari muimba nemukurumbira azonzi aita sei ndimwari ndosaka ndaimba kuti ndimwari varonga izvi nekuti mwari vanga vaona zvakakodzera vaibika va vachikwenenzvera vachiona kuti mwana wangu pane zvese zvaakaita munyika patasvika nguva yekuti ndizoratidza kuti raiva gamba nekuti paakafa kuda dai ndakaenda kune mwe munhu ndakatiterera masoko achibadura aimba mwe munhu aiti haazvipiko asi kuda burikidza nevanhu vakanga vakuteerera hanzi chakanaka chinonaka hanzi wine tastes better with age mm. chibadura aonekwa kunaka kwake neuchembere ndinongopfuurira mberi ndichingoti aiwa chiitiko zveshuwa ndimwari varonga regai tichipfuurira mberi takupa mukana uyu wechiitiko ichi cheunveiling of the tombstone takupa kuna mufundisi inini ndingori mc kukwenenzvera kuti ayewa munhu chaiye chaiye ndini mc ah. kuti zvinhu zviendeke e, ayewaka ndakangokura ndichinzwa vanhu vachingoti ee eh, eh, kwangoti chashaikwa ndaingonzwa zvichinzi i take this opportunity mm. saka ndakakura ndichingofunga kuti mike inonzi opportunity saka ndapiwa chiopportunity nhasi regai ndichishandise mufundisi over to you ndinoda kutenda e, namc ari kutungamirira basa riri pano ndinodawo kutora mukana uno kutenda vatendwa vazhinji namc wedu zvikuru sei mutungamiri wenyika yedu Ah, baba vedu vamunangagwa naamai auxilia toda kutenda vaimbi vese bato ah, boka rese rezvemusic rearts muzimbabwe toda kutenda vari kuronga chirongwa chakadai chekurangarira vaimbi vedu regai nditaure zvishoma shoma Ah, pamusoro pebasa ratinaro panapa basa riri pano hachisi chinhu chidiki ibasa guru kwazo rekurangarira gamba e, rakabata basa kana kuti richiri kubata basa ah, pachirungu tinotaura kuti legends do not die Amen. Ah, but vision inoramba ichifamba but they sleep they rest saka tichiri kukomborerwa nhasi nemashoko akaimbwa najohn chibadura ah, dzimba zhinji dzavakwa kuburikidza nemusic yajohn chibadura vanhu vakurudzirwa kushanda kuburikidza nemusic yajohn chibadura vanhu vakurudzirwa kudanana rudo runokosha nemusic iyoyi saka muzic yaakaimba imwe nguva inogona kupfuura mharidzo dzinogona kunge dzakaparidzwa nevamwe vanhu saka achine basa raanga akatumwa namwari kuzoshanda nyika inoi chechipiri chandinoda kuti nditaure sampunjisi ndechekuti ndinoda kutenda vaita basa iri vengoda mwari vakuitirei zvakanaka uye zvekare varambe vachiwedzera basa renyu nekuti hazvisi kurangarirwa nevanhu vakawanda Hama dzangu muri panapa e, tinoona kuti vaimbi vazhinji vanenge vari vechirume. Kana afa anoenda nezwi rake, madzimai anosara havana chavanozogona kuita kuti vaite show, vana vanosara havana chavanozogona kuita. Saka chandiri kukurudzira kunyika ino yeZimbabwe, kana ndiri seni, dai ndaiva nemari, ndo vanhu vandinoti ndo vaifara kuti vapuhwe motikari. no vanhu vaifanira kuwana dzimba no vanhu vaifanira kupuhwa mari sei ndadaro hama dzangu ini ndaita mufundisi for 22 years ndaita mufundisi for 22 years ndadzidza ndaona kuti munhu anonzi muimbi kana muparidzi anogona kuchinjwa nziyo dzake nemharidzo dzake zvichienderana nemararamiro aari kuita akava munhu ari kutambudzika anoimbawo zvekutambudzika akava munhu ari soba asina zvaari kufunga nhambo dzaari kufunga anopuhwa namwari zvekuimba zvigovaka nyika inoyi saka ndiri kuda kutaura kune vakatiteerera vari kunze vari kuona kuti kana tichibatsira vanhu ngatibatsirei vachiripo vari vapenyu vachakwanisa kuti vazosiira mhuri dzavo nhaka vagone kuzosiya chipo chavakasiya ndinoda kutenda vakomana nemhuri yese vagona kuchisumudzira vari kuimba e, music ichiri kuenda mberi haina kupera asi chechitatu chadada kutaurwa ndo chakanyanya kukosha pakuti hama dzangu ngatisapotei vanhu ava ngativapei zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuti chipo chiri mavari chipo chiri mune munhu chipo chiri mune munhu ndo tinogona kupararamo dzinza rese saka ndinoda kuti kana tichivabatsira ndakaona kuti munhu ane chipo akasava nemari anogona kushandisirwa chipo chake nevane mari munhu anogona kumusheedza kuti huyai muridze usiku hwese achiridza nechipo chake munhu uye ndiye achaenda nemari ivo vosara vasina mari saka ndiri kuti ngatipei mari pane chipo ngatiise mari pane chipo chedu tinoda kutenda mwari nhasi tiri kuvhura e, dombo ragadzirwa rakanaka ratichaona tese pano handiti ka tinoda kuti munhu wese ari pano azomboitirawo vabereki vake zvakadai azomboitirawo hama dzake zvakadai nekuti bhaibheri rinoti ukaita chakanaka haungafari here tikaita chinhu ichi taitawo zvakanaka naika chirungu ngachisatikanganise iye ndiri mufundisi wechirungu ndatenderera nyika dzakawanda ndoparidza nechirungu ndakaona varungu vachiita chirungu asi chivanhu chapera chaakushayikwa mwari ndiye akati ngatiite munhu nemupanyanidzo wedu kureva kuti pane unhu wevanhu unoita kuti vanzi vanhu Nanhasi tikatarisa makuva evanhu vanoenda kuchechi umu haana kana kuvakwa. Iyemi vechechi ndimi vandi kutaura nemi ndiri mufundisi wenyu. Munotora chirungu mochiti ndo chiKristu. Zvakatosiyana. Munhu anounganidza mari yekuenda kuPalestina kunoona guva raJesu asimo akamuka. Guva rababa wake haazive pariri. Anounganidza mari kupa mfundisi. Mfundisi wedu ari kuenda kuPalestina kunoona guva raJesu asimo. Rababa wake hanzi hatiite chibhoyi. Hatiite chibhoyi. Nekuti ndera baba wako. Nyaya yandoda kuverengesa pano inyaya diki diki inobata. Iri muBhaibheri. yemurume ainzi Nehemiya murume ainzi Nehemiya naNehemiya chapter 2 kubva paverse 1 kusvika 5 murume anonzi Nehemiya anoshanda mumba mamambo Atazeksa ari mudiri wewaini achitanga anwa iye mambo vozonwa asi nerimwe zuva anopunyaira pachiso chake zvigomunetsi Ishe vagouya kwaari voti ko nhaiwe waita sei? Zvobva zvanzi a ah, ishe ndingagofara sei kana nzvimbo yakarara madzibaba angu richiita kunge dongo? Waini ainwa zvese zvakanaka aigara anazvo, asi akatanga kufunga kuti izvi hazvisi zvangu izvi zvese zvatiri kuita zvese ndezvedu here marinda ari mujerusarema akatswa nemoto Masuo acho akatswa nemoto akadonha pasi. Saka handingafare ndichikudirirai waini, mambo. Chinditenderai ndiende ndinovaka marinda pakarara madzibaba angu. Bhaibheri rinoti akaenda pamabvi akanyengetera ainamata kuna Mwari, haana kuomberera. Hapana madhimoni anga aripo, akanamata. ndokubva atenderwa namambo kuenda kunovaka jerusaremu kwakarara madzibaba ake makristu ndikazotenderera ndikaona guva rababa vako risina kuvakwa kana kuiswa dombo nokuvhara mbama kuchechi kwangu usauye sati go deeper usina, usina kutarisa kuti baba vako vakashanda kuti uve zvauriso vakarara pakaita sei unozonzwawo sei iwe nekushandira vana kwauri kuita uku wobva wafa nekuvashandira wobva wafa vobva vati aiwa zvarova hatiite chibhoyi vongokurasa kana kurangarirwa hapana tichakuonai muna august tichienda kuheroes acre kunoisa maruva nekupembera muchitenga maice cream makuva ekumba kwenyu haana kana kuvakwa Handisi kuti zvakaipa kuenda ikoko, asi magamba enyu ekutanga ndeakakuberekai. Nzvimbo yako ndekwawakaberekwa. Ukati baba vari kudenga, Mwari vanitarisa baba vaunavo pasi. Unogoda sei wausati waona? uchiramba waunaye waugere naye pakashaya rudo hatigone kuita chinhu haleluya mhuri yekwanyamukoko vanondiziva kwandinoshumira ndakutoparidza izvozvo handina zvimwe zvakawanda ndiri kunotaura anonzwa anotonzwa rudo imbotii rudo rudo rudo rukashayikwa pakati pevanhu vanopatsanurana bhaibheri rinonditaurira muna johani chapter 10 vese 10 roti mbavha inouya chete kuzoba kuuraya nekuparadza ndakavenga munhu anoparadzanisa vanhu iyeni ndinogara ndine vanhu vakasiyana siyana nekuti ndinoda vanhu handigone kuti ndigare nemunhu anopatsanura vanhu nekuti chinoita kuti zvinhu zvifambe kubatana mwari akapa mumwe upfu akapa mumwe muriwo akapa mumwe mafuta akati chiendai munobika mudye zvino ane upo anoti handitaure neane sauti satani anoparadza vanhu bobva makuvara nenzara dzinza rese haleluya kuparadzana kunogona kuva kuparadzana kwekuti mumwe ari kugara kuchitungwiza mumwe kumufakosi kune kumwe kuparadzana kwekuti murume nemukadzi vakatsamirana mapendekete but vanoparadzaniswa vakadaro batanai vanhu vekwanyamukokoko batanai toda kukunzwai maradio muri number one imimi ndikateerera music yajohn chibadura nhasi inotopfuura yakilati ndatotaura ndikaiteerera inini inoita kunge yakariliswa nezuro nekuti ine mashoko anovaka nanhasi dzimba dzedu isu zvadziri tinoteerera music tisina kutoenda kuchechi kwacho tinonzwa music iyoyo tinodzidza nyaya yerudo iyi mutorwa nemutorwa wakagarisana nekuda kwe vamusana berudo anditika ndinokutendai zvikuru panguva inoyi yatasvika inguva yatatenderwa namwari kuti ti tivhure dombo iri rakanaka iri ragadzirwa namadzisahwira edu vari pedyo here madzisahwira aya ehe vandinoda kuti vamwe vese va Nguva ino itoda kuti purure mberi nebasa ndoda kutendai nenguva yenyu nekuuya kwamaita kwese. Nguva ino itoda kuti purure mberi nebasa ndoda kutendai nenguva yenyu nekuuya kwamaita kwese. Regai tishedze amai, amai varipo vachiri vapenyu handidya. Amai vachiri kukika. Vari kurarama vakatichengetera munhu waMwari uyu anga akatumwa basa uyu. Eh vari pano toda kuti vauye pano vambotitaurei mashoko avo saamai handidya. Emudiwa Jenesi.

ndinokutendai nemufaro ndimi maitisa kuti nditengerewo dombo remurume wangu john chibadura saka ndinokutendai nemi amunangagwa namama akusiri amunangagwa ndinokutendai nerudo nemi vekungoda tendai mbofana Tendai Mbofana, ndinokutendai. Makatadza kuita basa kumba kwenyu kana kugara nemudzimai wenyu muchigadzirira John dombo rake. Ndinokutendai, Mwari vakuropafadzei. Nevese vakabata vakabvisa mari dzavo, Mwari ngavakuitirei nyasha. Ndinokutendai panguva ino, Mwari vakuropafadzei. Vakomana vanouya, regai musikana ambotaura musikana. Ini ndinonzi Isabel Nyamukokoko. Ndiri mwana musikana waJohn Nyamukokoko uye watinoti John Chibadura ndivo baba vangu. Ndinoda kutenda kunemi vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe. Ndinoda kutenda vengoda vakagadzira dombo rababa vangu nekuti isusu sevana zvanga zvakatiomera shungu dzanga dzirimo mumwoyo asi zvikwanisirwo ndizvo zvanga zvisipo asi tinokutendai zuva ranhasi ndine mufaro wakawandisa nekuti makazadzikisa zvishuwo zvemhuri yedu makazadzikisa zvishuwo zvaishuwirwa nemwana wamai vangu nyaradzi ndicho changa chiri chishuwiro chake kuti dai agadzira musha wababa vake asi nguva yakamutora asati achizadzisa eh, vakomana varipo vari kutakura legasi vakomana ava vari kutolonja albhamu iye nhasi uno manheru Ah, kunenge kune mafaro kuchitungwiza kwamr chitungwiza vana vamr chitungwiza ndo vari panapa ava ndo vari kutakura chipo chamudhara vari kupurira mberi nacho ah, regai tinzwe kutaura kwavo vari pakati pedu kudai makadii Eh, ndonzi knowledge nyamukokoko eh, ndine dangwe ramr chitungwiza john eh, chibaduni chekutanga ndoda kutenda musiki atipa nyama nemweya kuti zvee zviri pamwe chete muzuva ranhasi tiri pano ndozoda kutendawo vakuru venyika inayo Mr President Emerson Mnangagwa eh, nekutipawo mukana wekunge tichitoitawo chiitiko chino chimuzuva ranhasi eh, pasina zvinotidzivisa nai mm. eh, totendawo amai Auxilia Mnangagwa eh, nekuratidzirawo kwavari kuitawo kuvanhu vose kuti vanofanirwa kuitirana zvakanaka nai mm. eh, sezvaito eh, vengoda granite eh, vaitawo zvakanaka kwatiri saka tinovatenda zvekuti e, izvi zvanga zviri zvanga tichishuwirawo kunge tichiita but e, tanga tichikundikana asi zvanhasi zvazadzikidzwa nekuti zvatoitika ndovatenda vese nemhuri yese yezimbabwe tinoti makadii makadii mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa john yamukoko uko e, ndiri wechitatu pakuberekwa e, ndinotenda nechiitiko chiripo nhasi mm. nekuti hakusi kuda kwedu asi mwari ndivo vazvironga tichitenda vose vabata pamusoro pemusha wababa e, tinoti maita basa mm. kuti mwari ngaawedzerwe pane chabviswa mm. tinoti maita basa Noti makadii makadii mhuri yeZimbabwe. Tinoti madii vese vari pano. Ndotenda musiki ati ipa simba rekunge tiri pano. Ati ipa mweya wekunge tiri pano. Ndotenda vakuru venyika vedu VaEmmerson Mnangagwa, purezidhendi wedu wenyika ino, vakarakidza rudo kune vana veZimbabwe kuti vaitirane zvakanaka mukati menyika ino iyi. Tinotenda zvikuru kwazvo kuna Mai Auxilia Mnangagwa nerudo rwavo nedzidzo zvavari kudzidzisa vanhu vari kudzidzisa nevana vadiki futi kuti musaite madrugs munogona kukurumidza kuenda pasapo eh, saka zvinokudzwa nekutendwa izvozvo ndotenda vengoda grenise vengoda ava kavo vaita zvakanakisa muupenyu hwedu ehe tanga takaitisa rimwe dombo rakaibiwa panapapa asi zvisinei vengoda vakazviona nekuti vanhu vanga vakushoropodzawo nepavanoitawo vasingazive kuti zvanga zvakamira sei ehe asi Amai vedu vakaitisa dombo iri ende dombo ranga rakanakawo zvaro. Ndovatenda futi mai iwawo. Amen. Eh ndotenda ngoda ndotenda ve ve Claremont ava vaita decoration yakanakisa iyi. Iyi inotodiwa kana mubedroom chaimo kai. Eh? Saka ndinotenda zvikuru kwazvo kune vese vari kubatsira vakawanda vamwe vari kuona vari kuzviziva vari kuda kubatsira but moyo uri kutya vosvika here kana totadza svikai takamira takakumirira imisi saka nekudaro ndinotenda zvikuru zvacho zvakawanda zvacho zvataurwa nemukoma wangu nemunin'ina wangu zvataurwa zvakawandisa eh, ndotenda vamutamba diki vari apa ndotenda mudhara wangu mudhara wangu mr magasu vari kumba kwavo ndinovatenda zvikuru kwazvo vaita kuti chiitiko chakawanda nezvinhu zvatiri kuenda kunoita kulonch kutanza uku kuti zvifambe zvakanaka tinovatenda zvikuru kwazvo ndotenda sahwira ndo madzisahwira edu aya vekwachitiva tanga tiri tese uyai uyai masauna uyai akakwana muroora ari kupi anaita raji uya tone ana kareni mane zimbabwe badura my knowledge vakaberekwawo vane kusaidi kwavari kubva nako pana sekuru vakashanda navo chekutanga ndotenda hanzvadzi yangu handiti indo ndiri tembo ndikatovaona mukoma saka taiita namukoma nemunin'ina panguva yacho handiti chapi wadi kudai iwewe zita iri ndakaripiwa nasisi vangu rekuti chapi harisi rangu indonzi tenda handiti right zvataura mukwasha wangu pano hakusi kunyepa taigara kunge mazongororo sokuti radhuma rimwe ndorichaona kuti richafamba sei tichichengetwa nemurume mumwe chete iye vana bamunini vana vavo mumwe aitouya nemudzimai remhuri yake ndosa akati songwe kuti ko zvauya kumba kwangu haufungowo kwako tanga tawandisa handiti saka naiwayo ndichitenda kuvazukuru vangu kuti zvamaitira baba wenyu izvi kaizvi neniwo nezita randakapiwa da kuzviitirwawo futi indonzi chabi kai nansi handa kuberekwa ndinzi chabi nevaimbi venguva yamudhara vane mukurumbira vakaita mukurumbira ah, ndofunga munovaziva handidi ka ndo baba ani baba handidi baba handishaira baba rutsoka vari pano regai tipe vanology kune nyati vari pakati pedu aiwa tinode kugamuchirana tose mwari ngaakudzwe muzita rajesu emeni vaimbi vanonamata akunamata vaimbi eh, inonzi legend knowledge kune nyati chandisvitsa pano eh. inyaya yevana vehama yangu john chibadura vaita zvinhu zvakanaka zvakadai Hey. Ah, mwari ngavakomborere ah, vaichibadura nemhuri yose ndakamirira malegendi ose muzimbabwe chokwadi ini najohn chibadura tiri vanhu vaikenerana zvakanyanya mm. kana kuti kuwirirana ehe kuwirirana ndokukenerana pana nyamutambapo taishandidzana tai tose sevanhu vanga vachiimba tose taiwirirana zvakanyanya kana ini ndisina show ndikanzwa kuti chibadura ari kuridza panyamutamba mm. whatever kwaanenge echiridza mm. ndinosvikapo iye otofarwa kuti yei ndatsikwawo nekasongo band vana knowledge kune nyatwana mako zibanda vana ketai ndo vandaimba nawo aha tinoda kutenda zvikuru takashandidzana nehama yedu legend john chibadura thank you very much Ehe. saka tinovatenda zvikuru nekuuya kuzotsigira chiitiko chino chegamba maita basa munhu wamwari mwari akuitirei zvakanaka inini ndiri munin'ina wamai chibatura ma- wamai chibadura mutedzani wawo ndinoitwawo mai sondi saka ndini ndinoda kutendawo ndichiona chiitiko chaitika pana bamukuru vangu apa zvinofadza sei zvavaitirwa bamukuru vangu izvi ndoda kuti musumudzirewo vana vana knowledge vari kuridza baba imimi ndimi vakuru venyika neiwo vavakaguva iri ndinokuda kukutendai regai nguva ino tisheedze pane mumwe munhu wakasara pabhendi eh, vanouya vese foromani namandeka tinotenda kwamuri vese vabata chikamu chino nekuda kwemamiriro azvo azvakaita tinotenda tinoti ngatirambei takangobatana kudaro baba ava Varera apa varambe vane mwoyo kuti tirambe takabatana nevana vavo tingave vatorwa asi chavanhu chimwe chete tinotenda vatungamiriri vedu zvakare vaita kuti zvive zvinowanika zvakadai pamusoro pezvinhu zvaisina tarisiro nazvo kuti zvinobuda makore mangani tichiona zvakangodai asi nhasi zvaburikidza tinokutendai Chakapu. ishmael chibamba Ashumba. ashumba Shumbe. vanondiziva ndave ndinotanga kubata namr chitungwiza 1994 muna august ndokubva tazongotiwo mwari vanotonga ndokubva ndakamirirwa ipapo takambosara takadai narodrikshe mudhara inini as a long uh, service member yetemple brothers handina zvakawanda zvandinogona kuti nditsanangudza asi zviripo zvakawanda nekuda kwenguva yedu ndakasenza nevanhu ava ezvino ndakasenza nababa wavo nhasi uno ndiri kusenza nevana nekuda kwechimiro chokuti vana vakanditi noushumba chiuyai pano pamakasiira nababa ndo patoda kudi patinotangirawo tichienda mberi nanhasi tiri tese hatichaziva kuti tinoparadzana sei asi ndoti sungano tibatane tive chinhu chimwe chete tinotendawo ini ndinoitwa lazarus kabi ndinoitwa lazarus kabi eh, ndinonzi furomani ndiri madunhu madunhu rirwa eh, ndakatanga kushanda namudhara nyamukokoko john chibadura 1996 ndaichinja rakitari namukoma chibaba saka mukoma john vaive nekaitiro kavo kekuchinjanisa makitarists vaida kusiyanisa muzambo maoko avo handi mazvona saka mashandi arara mdara john anga akanaka nekuti wangu ari munhu wangu ari rudo vaitofarira music eh, maitiro avaiita ndeyekuti ma pese pavaishanda nevanhu vavanoshanda navo wanga vane mwoyo wakanaka wanga vane rudo eh, ini hapana chakambopesana kana kudii tikaenda tese kuuk kuti kwirewo ndege kuti kwirewo ship feri iya yarakati ndikaenda kunorthern island namdara cho chibadura vakanondikwidzawo ndikaenda kumozambique kakawanda tikaenda kunonzi kubotswana tikaenda kunonzi eh, eh, twakawanda wanda Malawi. Malawi takaenda namdara John saka ndototenda nekuti mdara vakandionesa wenyika vakandionesa wamusic ehe ndisati asiri nazvo saka ndinotenda kuti mdara John vakandionesa weupenyu Ndinokumbirisa mangwana apa mangwana apa uri munhu wemagitare unopedzisira usina chimiro nekuti hauna pako pauri kunyatsozivikanwa kunzi munhu ari papi mangwana waenda apa unoramba uri munyowani kana kupiwa mari yechikwereti yekuti unobatsirika kumba kwako kana kutenga stendi yako hauiwane nekuti uri munyowani nguva yese saka hausati wane chimiro chekuti unogona kukwereteswa kana kutengerwa imba hazvibude nekuti unenge uri ngori munyowani hatizive kuti uda kuenda zvarini fume mangwana totonzwa wanzi rokwanhingi fume mangwana totonzwa ah, ndo zvakaitika pane mukomana saka hatigarisanei pamabasa tipanane zvimabasa tiwa tinoona tine chimiro chekusenza tine mwoyo mumwe chete mangwana magitari aya tinosangana pamwe chete saka hatisenze tiri pamwe chete tine chinangwa chimwe chete chekuziva kuti tinotangira apa tatangira apa tiri kuperera pakati tisazove tinowana hwana watinoshorana naye nekuda kwekuti iwewe takushora tashorana iwe magitare ndeye kufurirana magitare kunzi amira apa kufurirana tichiitira chinhu chimwe chete tinokutendai vanhu vemagitare batamai tinotenda baba wanyamukokoko munin'ina wajohn vari pakati pedu ah, vachasvika pano vataurewo ava ndoo baba vanyamukokoko varipo izuzu izvi pamusoro iyi mhuri yezimbabwe ini ndinonzi tekishuwa nyamukokoko tsavaya isiri mwedu zvakare mwanza ukanzwa munhu anonzi ukamwanza ukatsavaya nyamukokoko tiringori chinhu chimwe chete uyu wataungana pano nechiitiko chiri pano ainzi john nyamukokoko rinozikanika asi ainzi john chibadura nyamukoko ndiro redzinza chibadura nderekubasa so ndinopa kutenda basa guru raitwa nevegranite ava vaitiitira basa rataunganira pano vatiunganidza pano nhasi saka panguva ino ndiri kuda kutenda e, mhuri yese yekwanyamukokoko nevese vari mukati menyika mukati mekurarama tinofanira kunge tiine chinhu chimwe chete chibadura akanga aine shamwari dzakawanda Mukufamba shamwari dzake dzaive muno dzaive kunze kwenyika kwamainzwa kwese kwaaienda muchinzwa zvaaita ikoko. Ava vaita izvi nhasi havasi vemuno ndevekunze futi kupi ikoko. Saka tinofanira kugadzira ushamwari unobva mumba mako uchibuda kunze. Ushamwari hwaina Chibadura aive neshamwari yake mudzimai wake Neria David ndo waiwirirana nezvavaiita vakabereka vana vavo nhasi vamanzwa vachitaurwa nezvavo panapa kuti pane vana vacho vakapfeka magambusi nemahovhorosi nemaworksuit ababa vavo saka zvinhu izvozvo tinofanira kuti tizvitende ini ndinozvitenda sababa vakasiirwa mhuri iyi pega pega pavaita chavaita vanondideedza pega pega pavaita chavaita vanondideedza nhasi unondideedzera zvinhu zviviri vatideedzera album launch vatideedzera dombo rayo vakaitirwa iri raitwa neshamwari dzababa dzamukoma saka panguva ineyi tinofanira kuti titende tese tiine mumwe mumwe chete mufundisi varipo vachitiraira mufundisi wambora irava shoko rokuti mumwe noumwe ane chipo chakapiwa ngatisimudze munhu pachipo chaainacho chinochengeta mhuri yese zvisiri kuti ndekwanyamukokoko chete zvazvaitwa izvi nhasi chero ikokoko neve vari mukati mezimbabwe mukati menyika wamaona kuti ane potential ezvi izvi izvi zamai kuti mubate naye momusimudza kuti mese mugowane kubatsirika mukoma vakanga vaine rudo rwekubatanidza nokuti tese isusu mukati meukama hwedu handitya vekwanyamukokoko paukama hwedu tese pamusoroi paukama hwedu pachibadura handiti kando pakanga pati patsime redu tese kuzivana kwese kwatakaita ndiwe sakaziva kuti ndiri wekwanyamukokoko vese aiuya pamba pachibadura zvoti paimba yepazengeza apa katairira takaita bhemba so veukama Neri achibika bhodho resadza rekuti ipa pakare vana vaviri knowledge nasimba vachingori vaviri poto yaibika ibika size six yezvemuzvi ndiyani muroora angabike size six akarara magore two years pamusha pake mm. e, ndiri kuti munoona chibadura zvaakanga akanga ari mwoyo wakanaka aiunganidza hama dzake dzese dzaiungana pamba pedu isu pamba pake iye kuti tese tizivane taizivana pamba pajoni joni aine vana vaviri knowledge nasimba Eh, tiri pazengeza two apa muna chiso umu eh, imba yese full house yanga sina loja asi pakurara isu veukama tairara takaita bhemba imba neimwe hakuna imba yairara isina munhu ende eh, panguva iyoyo ndofunga maiguru vangu vanga ri mwana mudiki vaiti chero knowledge akachema vaimira nemudhuriso vachichema chiridza mhiri vasokapedza kutora mwana womugadzika pasi wobika zibhodho saizi six size six iri yati akapedza kubika topihwa tese sadza tonyasa hakuna irara nenzara hakuna irara asina kufuga anga aine rudo mukoma wangu nemunhu wese aigwikwichira hama dzese mukoma wangu aigwikwichira kuna waairasa kudai angarisa nhasi varoora varipo panguva ino yatiri varoora vanhasi unoyu akabika bodo saizi four chairo chairo haambopedzi two years anobva ati iwe akutonetsa nemurume wake haa zvepano pamba penyu ndazvitadza aiwa zvepamba penyu pano ndazvitadza aiwa ndaakuenda kumusha kwangu asi maiguru vangu vakanga vaine rudo rwekuti hakuna irara nenzara hakuna rarasina kugeza usina sadza rako ukasatoridya wairisangana mangwana riripo rasinga ndinoti zvaapo hapo saka ipapo ndinotenda rudo rwaitakatarisirwa ndatairatizirwa namukoma saka panguva inei tinofanira kunge tese chine mweyo mumwe chete une rudo chikafu mwenzi hanzi hapedzi ah, mwenzi hapedzi idura zviripo izvozvo munotodya mukararama e, pamusoro iyi Chekutanga ndinoda kupa kutenda kune vose vati kutawo panzvimbo ino mukati mezuva ranhasi tichiendawo zvakare vengoda granites nekuti pawo ruremekedzo rwakadai kutiisira dombo rakadai panova patiri mukati mezuva ranhasi ndinotenda zvikuru pane chiitiko chakadai Chekutanga ndinotenda Mwari. Unonzani? Ini ndinonzi Jonas Mutsabayo kana Chibadura kana kuti Mwanza. Eh, ndinopa kutenda zvikuru zvikuru sani chandinotanga kutenda ndiMwari. Nokuti Mwari ndivo vakapfeka mumwe vanhu avo kuti vaite rudo rwakadai. saka ndinotenda nevose vatambanudza ruoko rwavo vasatambanudzire kune yesu chete asi vatambanudzirwe kune vamwe vanhu vazotora chidzidzo kubva ipapa saka handina mashoko mazhinji andiri kutaura asi ndinotenda nokuti ava ndibaba vedu vatakagara navo vaitichengeta vaita rudo hapana vavaisarudza kuti mwana ndiwani vaitora semwana wavo saka ndinotenda namama vatakagara navo ava ndofunga zvataurwa kuti magaro ataita taigara zvakanaka vasina rusaruro kuti uyu ndewani uyu ndewani kanganai mutsavana Ndoda kutenda nenguva yandapihwa muzuva ranhasi nekupihwa mukana wekusvika pano ndiri mupenyu nevose vati kuta nevose vari pano ndichikumbirisa kuna mwari kuti dei vatichengeta makore akawanda tirambe tichionana nekusimbisana muupenyu hwenyu zvati chakazuva ranhasi ndichanyanyotienda ndechekuti ndapiwa mukana wekuti ndisvike padumbu rababa vangu raneka rakagadziriswa nevakagadzirisa inini kubva ndiri mudiki nasinazondikuona baba wangu but nhasi ndiri zati baba vangu vari papi kuburikidza nerudo nerudo rudo ndo rukuru dei pasina rudo dei tarisiri pano saka ndinongoti ngatisaperere kwatiri ngazambe tienda mberi ndonzi tresisawayo ndoda kutenda vese vakamira pakubatsira kuita zvese zvaitikesvi ndongoda kutenda mwari vakapa vanhu vamoyo wakanaka mwari varamba vachivaropafadza ndonzi gloria mwanza Ndiri mwana wababa iwavo vakashaika ivavo vatichaungwanira nhasi pano noti zvakaitwa izvi ngazvisaitwe isu chete asi ngazviitwe nevamwe vese vachaitwa notenda kuti tisaungana tiri vatano tichifara tiri pamwe chete ndipfuurire mberi toti femi yedu ngatibatanei tirambe tichibatana zvinenge zvichiitwa tiite pamwe chete tese ndinotenda hangu inini ndonzi turare mwanyari ndofunga nhasi zuva ranhasi ndikunzwa kufara ndasangana nehama dzangu izvezvi ndane 41 years december 20 december ne ndane 41 years handina kana one hama yandaiziva tatanga kusangana nehama dzangu nhasi pano saka ndikunzwa kufara nezviri kuitika pano ndaona wogwara baba wangu

Manyira tiripo. Hatina kwatiri kumanyira. Hatina. Terera munzwe vana vangu. Imba ndaive mukomana ndaive munhu akanaka. Aipa vanhu zvekudya. Ayewa. Nhasi ndinoda kupedzesera. Hey. Tapedzera kuonana nhasi. nevamwe vana ameno kana pamwe pane vamwe vana vachafa aiwa tikuti isusu havachaisarimbere akaita serira chibadura aiziva lebo ndiye munhu one akatanga kuuya necodless muzimbabwe eh. akaita gita rerairira eh. akabva aita munhu wokuuya nestan akaita radio grandig yairira eh. achitaurira vanhu neba dai angari padhuze kare yena aitaura kuti chibariro aitaura kuti zvinhu zvemukati wehuku hazviaineudza vanhu amura kare nainyeudza nevanhu aiwa ngavaise mari mfundisi aiwa aiwa mari aisati yakwana

nevazukuru vairiverengerwa ravhurwa nani ravhurwa nani vati vagadzirire tiri mutv tiri mutv vabereki gadzirisanayi ka wakarwa kurwa kwakanaka zorora murugare sawi munoda kutota nhasi munotota nhasi hariverengwe kugona Ndekwako Jondi, rumbidzo ndeyenyu Mwari, kugona kugona ndekwako Joni, rumbidzo